प्रेम विवाह किएक असफल भऽ रहल अछि प्रेम ई शब्द सुनिते मन में एक अद्भुत अनुभूति जागि उठैत अछि प्रत्येक मनुष्य प्रेम चाहैत अछि प्रेम करैत अछि आ प्रेम पाबय चाहैत अछि मुदा प्रश्न ई अछि जकरा हम प्रेम कहैत छी कि वास्तव में ओ प्रेम होइत अछि आइ दुनिया में लाखो प्रेम विवाह भऽ रहल अछि विवाह से पहिने दुनू एक दोसर बिना एक क्षण रहि नहि सकैत छथि घंटो मोबाइल पर गप दिन राति संदेश संग जीवाक मरबाक कसम सब किछु होइत अछि मुदा विवाहक किछुए वर्ष बाद बहुत दंपति एक दोसरक चेहरो देखबाक पसंद नहि करैत छथि कतेको घर अदालत धरि पहुंच जाइत अछि कतेको परिवार टूटि जाइत अछि आ आ निर्दोष बच्चा सभक भविष्य प्रभावित भ जाइत अछि आखिर एहन किएक होइत अछि कि प्रेम गलत अछि नहि गलती प्रेम में नहीं बल्कि प्रेमक परिभाषा बुझबा में अछि आइ अधिकांश युवा आकर्षण के प्रे प्रेम बुझ लैत लैत छथि ककरो सुंदर चेहरा देखल मीठ बात सुनल मोबाइल पर घंटो गप भेल आ सोचे लागल बस ई प्रेम अछि मुदा आकर्षण आ प्रेम में ओतबे अंतर अछि जतेक फूलक सुगंध आ ओकर कृत्रिम सुगंध में होइत अछि मुदा आकर्षण आ प्रेम में ओतबे अंतर अछि जतेक फूलक सुगंध आ ओकर कृत्रिम सुगंध में होइत अछि आकर्षण आँखि से जन्म लैत अछि प्रेम आत्मा से जन्म लैत अछि आकर्षण शरीर देखैत अछि प्रेम चरित्र देखैत अछि आकर्षण समय संग बदलि जाइत अछि प्रेम समय संग आरो गहिर होइत जाइत अछि जँ सम्बन्ध केवल रूप धन आधुनिकता अथवा मनोरंजन पर आधारित अछि तऽ कठिन समय अबिते ओ सम्बन्ध डगमगा जायत सच्चा प्रेम ओ होइत अछि जे रोग मे गरीबी मे संघर्ष मे वृद्धावस्था मे आ हर कठिन परिस्थिति मे सेहो एक दोसरक हाथ नहि छोड़ैत अछि तैं विवाहक निर्णय केवल भावना में नहीं बल्कि बुद्धि चरित्र संस्कार आ जिम्मेदारी के देखि कऽ लेबाक चाही याद राखू क्षणिक आकर्षण विवाह करबा सकैत अछि मुदा जीवन भरि विवाह निभेबाक शक्ति केवल सच्चा प्रेम में होइत अछि आजुक समय में प्रेम विवाह बहुत तेजी से बढ़ि रहल अछि बहुत युवा सोचैत छथि जे प्रेमसँ विवाह भऽ जाय तऽ जीवन भरि सुख शान्ति आ आनन्द बनल रहत मुदा वास्तविकता एकरासँ बहुत अलग अछि संसारमे प्रेम विवाहक संख्या बढ़ि रहल अछि मुदा एकरे संग सम्बन्ध विच्छेद मानसिक तनाव आ पारिवारिक विघटन सेहो बढ़ैत बढ़ल अछि तैं आखिर प्रश्न उठैत अछि जकरा लेल दुनू प्रेम प्राण देबाक कसम खाइत छल वही प्रेमक अंत किएक भऽ जाइत अछि आइ हम एहि विषय विषय पर किछु किछु गंभीर कारण बुझबाक प्रयास करब प्रेम नहि केवल आकर्षण बहुत लोग प्रेम आ, आ आकर्षण में भेद नहीं बुझ पबैत छथि चेहरा सुंदरता मीठ बात मोबाइल पर घंटों गपशप अथवा क्षणिक भावना के प्रेम मानि लेल जाइत अछि मुदा विवाहक बाद जखन वास्तविक जीवन शुरू होइत अछि तऽ आकर्षण धीरे धीरे कम भऽ जाइत अछि जँ प्रेम केवल आकर्षण पर आधारित छल तऽ संबंध सेहो कमजोर पड़ि जाइत अछि विवाहक बाद वास्तविक जीवन शुरू होइत अछि प्रेमक समय दुनू एक दोसरक मात्र नीक पक्ष देखैत छथि मुदा विवाहक बाद घर परिवार आबि गेल जिम्मेदारी रोग संतान समाज आ समयक सम, समयक दबाव सामने अबैत अछि जँ धैर्य समझदारी आ सहयोगक भावना नहि हो तऽ छोट छोट बात सेहो पैघ विवाद बनि जाइत अछि परिवारक विरोध हमरा सभक समाज में विवाह केवल दू व्यक्ति नहीं बल्कि दू परिवारक संबंध सेहो होइत अछि यदि परिवार स्वीकार नहीं करैत अछि तऽ पति पत्नी के निरंतर मानसिक दबाव अपमान आ तनाव झेलऽ पड़ैत अछि यही दबावक कारण प्रेम सेहो कमजोर भऽ सकैत अछि अहं- अहंकार प्रेम के समाप्त कऽ दैत अछि विवाहक बाद यदि दुनू अपन जिद पर अड़ल रहथि माफी मांगय लेल तैयार नहि रहथि एक दोसरक सम्मान नहि करथि तऽ प्रेम धीरे धीरे समाप्त होबय लगैत अछि जहाँ अहंकार बढ़ैत अछि ओतहि प्रेम घटैत अछि संवादक अभाव सम्बन्ध बचेबाक सबसँ पैघ उपाय अछि खुलल संवाद जखन पति पत्नी अपन भावना पीड़ा आ अपेक्षा खुलि कऽ साझा नहि करैत छथि तऽ गलतफहमी जन्म लैत अछि गलतफहमी धीरे धीरे सम्बन्धके तोड़ि दैत अछि आर्थिक कठिनाई प्रेम भावना से चलते अछि मुदा गृहस्थ जीवन के आर्थिक आधार सेहो चाही बेरोजगारी ऋण बढ़ैत खर्च अथवा आर्थिक असंतु- असंतुलन कारण मानसिक तनाव उत्पन्न होइत जाइत अछि जाहिसँ सम्बन्ध प्रभावित होइत अछि विश्वासक टूटब विश्वास सम्बन्धक प्राण अछि एक बेर झूठ धोखा अथवा अविश्वास प्रवेश कऽ गेल तऽ प्रेम टिकब बहुत कठिन भऽ जाइत अछि विश्वास टूटल संबंध फेर जुड़ि सकैत अछि मुदा पहिने जकाँ मजबूत बहुत कम होइत अछि आध्यात्मिक मूल्यक कमी आइ बहुत विवाह केवल भावना अथवा आकर्षण पर आधारित होइत अछि जीवन में संयम नैतिकता त्याग सेवा क्षमा आ भावनाक प्रति आस्था नहीं रहे तऽ जीवन श्रमण केवल स्वार्थ पर आधारित भऽ जाइत अछि फलस्वरूप स्वार्थ समाप्त तऽ सम्बन्ध सेहो समाप्त निष्कर्ष प्रेम विवाह असफल एहि कारण नहि होइत अछि जे ओ प्रेम विवाह अछि असफलता तखन अबैत अछि जखन प्रेमक स्थान स्वार्थ अहंकार अविश्वास असयम आ गैर जिम्मेदारी लऽ लैत अछि सच्चा प्रेम केवल हम तोरासँ प्रेम करैत छी कहब नहीं बल्कि जीवन भर सम्मान देव विश्वास राखब त्याग करब कठिन समय में साथ निभाएब आ एक दोसरक आत्मा के अपनाएब होइत अछि यदि प्रेम चरित्र विश्वास धैर्य जिम्मेदारी आ आध्यात्मिक मूल्य जुड़ जाए तो प्रेम विवाह केवल सफल नहीं बल्कि आदर्श विवाह वैवाहिक जीवनक उदाहरण बनि सकैत अछि यदि अहाँके ई विचार उपयोगी लागल हो तऽ वीडियो के लाइक करू अपन विचार कमेंट मे जरूर लिखू आ एहन जीव- जीवन उपयोगी विषय सभक लेल एहि चैनल के सब्सक्राइब कऽ बेल आइकन अवश्य दबाउ फेर भेट होयत एकटा नव विचार संग अहाँके विचार मे प्रेम विवाह सफल होइ छै कि असफल कारण टिप्पणी मे जरूर लिखू दोसर भाग मे विवाह